Ев хезмәткәре. Татарстан Республикасының яшьләр политикасы почетлы хезмәткәре. Югары категорияле педагог-наставник. Алкышлар!
Миңа нурлы, нурлы әнисе дип иң беренче Талия шушы кушаматны такты. Бик матур итеп статья язган иде. Кадерле балаларым, мин сезне монда күрүгә бик шат. Чынлап торып, мин группага язганда, әгәр дә сезнең телестудия тормышыгызда ниндидер роль уйнаган икән, сезгә ниндидер дә булса белем биргән булса икән дип яздым. Һәм күрәсезме,

Аннан соң без рус группалары оештырдык. Дамир Илемшаевичка, ул безнең кайда ул Дамир Илемшаевич? Рәхмәт, ул рус группаларын оештырды. Һәм без русча да эшли башладык, тапшыруларны татарча да эшли башладык. Аннан соң э, безнең э, Айгел апаегыз Бурангулова безнең э, булды, операторлыкны алып барды. Хәзер инде ул зуррак урында эшли, Әтнә районында замдиректора. Һәм шуннан соң безнең команда, мин бер үзем генә түгел, командасы эшләп булмый. Энҗе Нурдиловна бүгенге көндә тоже э, группалар белән шөгыльләнә. Чөнки телестудияне ишеткәннән соң безнең балалар өстәлә дә өстәлә өстәлә дә өстәде һәм педагог Энҗе Нурдиловна безнең бүгенге көндә ул әзрәк авырып китте, шуңа күрә бүген сәхнәдә юк. Һәм э, Илгир абыегыз Тимашев менә бүгенге вакытта чирә менә сәхнәгә чакырыр идем. Илгир э, оператор ул безнең Операторларны әзерли ирекле Гөлнур абыегыз. Һәм без тагын менә үзебезнең выпускницаны Ләйләне калдырдык үзебезгә, чөнки эш күп. Э, зур телевидение беткәннән соң безнең э, райондагы бөтен мәгълүматларны, бөтен чараларны без төшерәбез. Шуңа күрә Ләйлә Загриева э, тәмамлап Ул бер дә тарихта беренче тапкыр әле. Һәм безгә ул тоже операторлык эшен алып бара. Ләйлә.
Алкышлар.
Һәм э, журналистика факультетында э, заочно укый. Нәрсә әйтәсем килә? Менә э, рәхмәт әйтәсем килә үзебезнең администрация һәм Руслан Наилевичка. Руслан Наилевич, безнең шунда барасы килә. Без шунда җиңдек. Безгә финансовый кирәк дибез дә, Руслан Наил чыгып килерә һәм безгә акча таба. Чөнки акчасыз барып булмый. Һәм беләсезме, йөргән аякка юл иярә ди бит инде. Кая гына барсам да, безне Алия әйтеп китте монда. Танышабыз, аралашабыз башка студияләр белән. Э, менә Алия хәбәр итте. Анда Карасил каналында э, Михалев дигән бер бик строгий режиссер эшли. Мин әйтәм, балалар, әйдә эшне бирик, күрсәтсен безнең хаталарны. Юк инде фирмаларда юк инде. Мин әйтәм, бирсен, карасын, хаталарыбызны аңлатсын. Һәм без беренче тапшыру бик озын булган. Аннан соң, хәзер алар әйтәләр очрашкан саен, без сезне шул хәлдә критиковать иттек, сез бүтән төшермәссез дип уйлаган ягызны, диләр. Һәм менә карагыз әле, нинди зур биеклеккә ирештегез дип. Чынлаптыр, без кечкенә генә Арча шәһәре. Һәм барлык җирдә дә Татарстан республикасын без Татарстаннан дип горурланып, Чыгыш ясыйбыз. Без Татарстаннан дип. Һәм безне менә Россиянең без 10 телестудиясе э, эчендә э, үрнәк иң зур телестудияләр арасында саналабыз хәзер. Мин балаларга татарча аңлатам, алар русча эшлиләр. Мин татарча русча сөйлим тегеләргә. Һәм мин әйтәләр инде Арленукта, син яулыгымны бәйләп йөрисең дә, балалар үзең әллә нишәмисең, мин әйтәм инде балаларны Барганда ук готовый итеп алып барам мин әйтәм, чтобы алар чыгыш ясасыннар. Аннан соң Рүзәл чыгыш ясады әле. Мин сезне мин әйтәм, теге хоккей тренеры бар бит әле Тарасов. Шуның шикелле тренерап әйтәм дип, минем балаларым әйтәм, минем күз карасыннан ук аңлыйлар. Команданы шулай итеп туплап барырга кирәк. Командасыз эш бармый.